Jupîter bi navê xwe yê kurdî Berçîs. Kabên û guhên xwe bidin me, em ji we re behsa Berçîsê bikin.

Du keşûbeya ku ji hîdrojen û helyûmê pêk tê dihewîne. Ev bahoza ku bi navê Xala Mezin û Sor ku me tevan di wêneyan de dîtiye ji cîhanê mezintir e. Derdora Berçîsê bi heftê û neh pêkê nû ve pêçandiye. Peykên ku herî zêde bala zanyaran dikişîne

Lê wek xelekên Satûrnê ji ceme dê na ji Xûbarê pêk tê û zêdetir çilmisokî ye. Ji ber vê dîtina berçîsê zehmettir e. Ka em bala xwe bidin rehend û dûrahiya berçîsê. Nîveşkêla berçîsê şêst û nê hezar û neh sed û yazdeh kîlometre ye. Firahiya wê yazdeh qat ji cîhanê mezintir e. Wek mînak, heger cîhan bi qasê deh kurişan mezin baya, berçiz li ber wê dê wek gogekî basketbolê bixuya. Dûrahiya di navbera berçîsê û rojê, heft sed û heftê û heşt milyon kîlometre ye. Ev jî dike pênc xal dû durahiyek astronomîk. Durahiyeke astronomîk teqabûlê durahiya di navbera cihan û rojê ye. Tîrêjên ku ji rojê derdikevin di çil û sê xulekan de xwe digihînin ber çîsê. Ango ev dûrahî heger bi leza ronahiyê bê girtin, dê çil û sê xulekan berdewam bike. Rêgeh û zivirîna Berçîsê Berçîs di rojbendê de gerestêrka xwediyê herî roja kurt e. Li Berçîsê rojek deh saet berdewam dike. Ev dema ji bo zîvira Berçîsê ya li dora xwe pêwist e. Ji bo zîvira Berçîsê ya li dora rojê jî dike yazdeh salên cihanê. Heke em li rojên cihanê bixin dike çar hezar û sê sed û sih û sê roj. Berçîs dema li dora rojê dizîvire bi tenê sê pîle xwar dibe. Ev tê wê wateyê ku li Berçîsê wek gerek têrkên din demsalên cûr bi cûr tune ne. Li cîhanê ev xwarî bîst û sê pîle ye. Sedema pêkhatina demsalên cîhanê jî ev e. Pêkhatina berçîsê, ka em bala xwe bidinê bê berçîs çawa pêk hatiye. Dema çar xal pênc milyar sal berê ku roj pêk hat, rakêş, xûbar û gadên ku wek gerînekê dizêvirin kaşkir, û şeklê berçîsê pêk anî. Piştî pêkhatina rojê berçîs piraniya girseyê tevî xwe kir û bû cismeke wisa ku ji tevahiya kereseyên cismên di rojbendê de ne du qat mezintir bû. Di eslê xwe de berçîs bi stêrkekê ve xwediyê heman naverokê ye. Lê bi qasî ku ala bigire mezin nîne. Bîbika tofanê ku wek çavê berçî sêcî tê zanîn. Dema di çardehê Avrêlê de dûrbina navdar Hubble ya NASA'yê wêneyê berçîsê yê bi reng dikêşe tiştek tê ferqkirin ku berçîs rasterast li wan dinêre. Ev tişta wek çaveke dihat xuya. Lê di rastiya xwe de reşahiyek bû. Ku bîst û du pîle li başûrê ekvatora berçîsê di nav bahoza antîsiklonîk de hatibû dîtin. Em ji vê bahozê di sala hezar û şeş sed û sih û pêncan de, Bi lêkolînên Linder Band û Tusê haydar bûn. Ev bahoz wek bahozekî mayînde tê pênase kirin û bi navê Xala Sor û Mezin tê zanîn. Her di şeş rojên cîhanê de ango dike çardeh rojên berçîsê tûrek davêje. Li hêla Rojava û Rojhilatê xwediyê firehiyeke di navbera bîst û çar û çil hezar kîlometreyan de ye. Li hêla Bakur û Başûr jî xwediyê dozdeh û çardeh hezar kîlometre dirêjahiyê ye. Li ber çî sê îhtîmala jiyanê pêkan e an na, ka em bala xwe bitinê. Nêvenga ber çî sê ji bo jiyanê bi îhtîmalek mezin ne guncav e. Bi îhtîmalek mezin ev gerestêrk ji ber giranî û stûriya hewa û zextiyê ji bo guncandinê baş nîne. Peykên ber çî sê. Berçîs bi çar pêkên mezin û bi gelek pêkên biçûk ve wek rolbendeke duyem ava kiriye. Heftê û neh pêkên Berçîsê ku hatine tespîtkirin hene. Çar pêkên Berçîsê Io, Europa, Gainmate, Kalisto di sala hezar û şeş sed û dehan de Bi alîkariya dûrbîneke kevnare ve ji aliyê Galileo Galilei hatine kişkirin. Ev çar peyk di îroyîn de bi navê Galîleyan tên nasîn û ev peyk di rojbendê de cihên herî biefsûn in. Peyka Io di rojbendê de warê herî wolkanîk e. Peyka Gainmei di rojbendê de peyka herî mezin e û ji gerestêrka Tîrê jî mezintir e. Hindikbûna qiraterên li ser rûyê Qaristo dide nîşan ku faaliyetên kakilê wê kêm in. Rûyê Europajî bi cemedê ve dorpêç kiriye û di binê vê cemedê de pehnaveke mezin heye ku ji îhtîmala jiyanê pêşkêşî me dike. Qasî ji destê me hat me behsa berçî sê ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em wek Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin bi Kurdî Spaceê û ji bîr nekin bibin endamê kanala me, li hogir û dostên xwe pêşniyar û parve bikin. Baş e ku hûn hene bi xatirê we.